Evidio eye ngokora n'Omoichano omonene sana. Ng'ichanete korwa nkoro yane ime. Ng'ichanete egekone. Ntagete chi women rep chia Nyamira, women rep ya Nyamira na Kisii. Batotebi buya pi ng'a nigo bagosanete namatiang'i. Gekorasi eke ere bono iga yaetereire. Osoro, Japhet Nyakundi, Simba Arati na abande, mbatageti matiang'i, lakini batemire sana mbari korama amatiang'i, batemire. Viongozi biria nonye Zairi Janda bonsi bia abasacha baria oroche bosongo, mbari korama amatiang'i. Bamoiree kera omonto basoe ase kera omonto atagete, oyonde ochiire two term, oyonde osoire ase ruto, ngoka amabaga aase na gokora ebinto biabo. Lakini barendire sana emenwa yabo mbararama matiang'i, eh, barendire sana emenwa yabo mbararama matiang'i. Ee nabo bakomochaya enchera eria bagokora ebinto mbatagete komosupport lakini oyio nomogusii bagochaya but ekero egoikera ase matiang'i individually mbaramorama. Lakini chiwomen rep chiaito chia bosongo chiwomen rep chiwomen rep chia gusii kisii county na nyamira ninki ekebe? Ninki ekebe? Juzi Jerusha momanye abogete, agoteba ng'a iga anyamire antwe taeti bonyoko nyoko bo one term. Togokumi naki omosubati oyo namaete, omonto otang'aine iga iga amang'ana one term, ekiongozi gieto matiang'. Bono okomorama oko nogoakia. Matiang' taramotebia karue asore, aye bera onye gotagete. Taranya komoiraneria, ntwanye gotwara bokong'u nere. Ninki akoramera matiang'i?

Egento ekemo kiabo giatokunete kiarenge are ase Finance Bill 2024 nerenge ebinto biria ebasubati biogotumwa biogotu bagotumia kera engaki y'omotienyi biarenge gokinigwa rigore. Bono naki tokogenda estriti goteeba reject Finance Bill 2024 itwamaete ng'a chi-women rep chionsi P47 chirochio gotenda chiarenge emega yaito chitebe na ogeko kera ebinto bigokinigwa rigori mbiria bigokonya abasubati abaiseke. Ndibwenereti koba bosa, ndibwenereti goakanwa besa, naye bachokire rigori. Lakini abasubati baito ba Kisii county na Nyamira, women rep Donya Toto tageti kura. Jerusalem Omanyi agaaka yes ng'a bikonigwe rigori. Yaani ng'a mpaka ekero aikerete ng'a bono na abasubati tokorwanerera, bado mbaiyo. Mbaiyo! Eh! Narenge nomoisimwa ore amajusi agantebi ng'a ekerogo keria kia obowomen rep, bono iga omosacha omoe gotende ng'a nobowomen rep agotende Nyamira, gose Bosongo, gose nonya Kenya ndosi, omosacha akobua, omokungu atigare. Omosacha akobua geko keria yaikire bono twamenyire obuya bwa omosubati kobua abasubati abanyene. Eh! Yaikire bono ase toroche ng'a obuya bwa omosubati, in fact, ekemaene nkero abasacha abaramanya obuya bwa omosubati kobua omosubati omonyene. Bono nabo togoikera abasacha motebi noboa women rep, ekero tomanye naki, bono goika torwane na abasubati baito. Eh, inki kiaba abasubati baito mokoba enchera enga buna eye? Jerusha momanye, aye twetiketi rina Jubilee. Ase matiang'i arengeo aka make sure oirwe, akaegwa mpaka chibesa chia ecampaign korora ng'a obuire ekerogo keria, matiang'i akamobwata okoboko kabisa. Akaboa riberera kabisa. Omanye koimoka bono iga osoe Tutamu, matiang'i akire. Goika Tutamu ere nomanya gochaka korama amatiang'i. Eh! Koba gokoragera toikobutora, mambia ogochia gokorigia obagere kobore. Oyore naro aa, eyie, oyo Kisii county, nonya Doris toto. Excuse me, juzi narenge social media, TikTok. Nkamonyora no are live, are nomosubati na omongwanegete okorokwa ekebengi na abande, bagosanga amang'ana ekegusii bakoborana amaswali. Nkarora ng'a omosubati obo bono oikire ase, obongo boigokire buya kabisa nkoirana are inse, aikaranse na abanto achake koba omo, neba kare two term, neba kare Naruto, lakini amasikani akore ki? Aba oo. Gitokirete iga omotandao orikire, Oyorio okoboria ng'a ng'ai mokamatiang'i are? Inki ogokora mokamatiang'i otaba mosacha? Inki ogokora mota mokamatiang'i otaba matiang'i? Inki ogokora mokamatiang'i? Omochaka korama matiang'i literally amarieta nta asome igaa, ng'a matiang'i ikaranseire, ng'a mokaye nkayi are, ng'a kwarure ase matiang'i bono ase efamiri yaye okogenda. Ng'a bono korama matiang'i toramokuna, yaani mpaka okune efamiri yaye kora ng'a matiang'i ogure bobe. Ayetereire, otagete moikaranse mototebi naki matiang'i nigo igaa na igaa atogoserete naki tokomokorera amataroo aya, naki tokomoramera, naki tokomokorera ebinto ebi bionsi ebibe. Ekero twa understand ng'aki ngai mwang'erete korwa etuko ndicho matiang'i atorete nonya doris toto, naende rituko eria rimo. Etuko ndisicho amatiang'ia toreti Arusha momanyia. Etuko ndisicho amatiang'ia are amerite gose onde bwensi iga. Etuko ndisicho, lakini kwamanya konyora ebiongozi biaito bia Gusii, nabo bitang'aine korama amatiang'ia. Yaani bitang'aine kabisa, yaani ng'a matiang'ia oboire chinsemo chionsi. Lakini ebiongozi bia Gusi neba abamobwate, nabo bakomorama abatang'ani. Nyasae atete ng'a takooni mogusi pi ase engencho ya siasa, ninki gekoria abasubati baito? Nyamira na Kisii, ninki Matiang'i abakorerete? Tiga to understand amang'ana aya, inchuo openly totebe naki eke eshida. Inchuo pari ntotebi eshida nere eye. Ekero bono esi yaikeire, inche nkumeti. Ase ekegusii, nere buya bori omosubati koimoka korama omosacha, ase ekegusii geito buna gusii tokorora, ninche ng'akere omogaka oyomo o council of elders, atotebia naki, naki abasacha kare bamete nabasubati, Okoramana nkware nkoboria omosubati agotenena korama omosacha, naende tari mosacha bosa iga, ekiongozi ogotenena kabisa okorama ekiongozi kiagusii. Naye bagochibwate, naye bachire oo gaki baminto, naye bakobwate ebesa oraakane abanto, oramorame omonto naende omoakane, ogwake omonto naende omoakane, naye bachire oo Ntobache goikera mpaka ase omosubati akore bono naki matiang'i naki otagete matiang'i akoiranerie gaki nonye doris toto. Naki matiang'i abande koimoka akoiranerie bono rero ng'a matiang'i obokire naki oko naki akong'ea. Abasacha baito tonyomete abasubati, suka gocha ang'e. Enchera eyo ogotiga omosacha mokago ogakora amo omosacha obande, naye kaa ndikonyore Onye ntabwati masikani ase omonto buna amatiang'i, na aye na omosacha omanyete koba nyomba, kaaria agondiike, gamba na mokaago omotebi ng'a yaya, gokora siasa yago, tiga korama omosacha onde. Ekaba naye naye na omosacha buna ere, mo especially omosacha otaramochegia, kaminto gake, matebi ng'a yaya omoruki one. Ekeyo ekeira iga ase amang'ana ya obogambi, mosubati tobwenereti kobua amamoga ako onde gose akare obwate efamiri yaye. Ekero na omosubati oyo okogera kwanya koigwa moka amatiang'i ng'a omanyete moka amatiang'i aye mokia okobeka igoro naye ekero arenge interior education. Aye bisiti, yaye arenge eranse, mwaroche mokaye, mokie okoboko igoro. Mokaye oo amoire tatageti amang'ana a siasa, publicity tatageti, ere tiga akore ebinto biaye arende efamiri. Naye na abana baye mwanya kobarora. Njuzi arenge enyangi omwana oye akore enyangi omoiseke, Uhuru Kenyatta akaba oo, nare toroche omwana oye omoiseke omobe, takore omatiang'i. Lakini ng'a matiang'i abana baye aba bagotirigwa yaga, bakwoga, bakorama abanto, mwanya korora. Moka aye oamoirenche tintaete mang'ana a siasa. Tiga nkire ndende omogaka, ndende nabana, nenka, na amaaria aye onye karoo. Kayia ekoruera, mogochaka komochagia. Kayia ekoruera mogochaka komochagia. Abagaka baria monyomete abasubati, na eba ne jirani yago gose omenyete iga, oroche moka agwo kabisa abwate rikere, akorama omosacha onde onyomete, mokani, mokani, eye netabia embe. Eye netabia embe, igo naye nabo agokorama igo, gose kaa mosoko nakorame kabisa. Abasubati mbarenge ba chi ab- abagaambi mbarenge bare igaa motanyare kora abasubati babo. Aya, Rachel Ruto ere ororo rende ki momosigete, omosubati omuya rende ki Chebs, nki abakoreire? Nki akorera abasubati Kenya iga? Eh! Inki akorire bosubati kenyaga? Ee bono, timototebi ng'a this is the case, eh. Inki akorire bosubati? Aba baroo basogete nki bakorire, eyi bare siasa bare kemanyima gose ore bono nabo toete gokora siasa aa, intwe twachire korwa kera ase, intwe tore aa bono totebi inki bakorire. Aye na omosubati ore omogima in Rep. Kisii County. Inki gwakorera abasubati? Juzi ntwabwate scandal iga ya 19 million, chibesa chia ababuraka, chibesa chie chintakana chisirete 19 million chiibire, chibesa kabisa chia ababuraka na abataka chiibire under your leadership nigo chiachire. Nabo gokoiba okoibera aba chintakana na ababuraka. ng'a agoteebia abanto erike, erike ebiombe, ebiombe kiarikwa amarieta atomwa, baika aria mwachengi rieta, mwachengi amarieta, mwarika chinamba ching'ao, chibesa chiria chiagenda ang'ao, abanto bakaria ebinyoro ime bakorora baganyete chibesa mpaka bono iga. Ntorebe amang'ana ayio, ntorebe amang'ana ayio. Sika amatiang'i, sika omosacha, na omosacha agosike. Igo, tiga tomenye na obotoereru gusii. Obotirigoyio obo bogasaine ng'a goika okorama omonto gochia onye okorigia chikura chiago chirigia, onye okogokia ruto chinchera chire omo buna omosubati chinchera chire oragokia omosacha, talasima okorama omosacha onde aaya. Ekero ogochia korama omosacha onde, kogokia omosacha oyo ora, omosacha omong'aini yago ogotiga agao. Ekero akora ng'a oyo onye akorama oyo, mambia gese ninche akorama. Igo onye okogokia omosacha onde, tari lasima orame oyo, there are many ways omosubati aragokie omosacha, tari lasima okorama omosacha onde. Ntarabotore evidio eye, ng'akere esimi, ntebia amang'ana ara naki monyaroche are, eh? Ntebia amang'ana ara naki monyaroche are, talk to me. Baria ba- ba- baria baragani osapoti echannel namba nere eye, moseseniwe mwensi.